شوق خرم او امید کرینا کہ تساں ٹھیک ہوسو وسدے رسدے پئے ہوسو ماشاءاللہ دے نال اج رحم دی اللہ پاک بارش وی وسیندا کھڑے ساڈے تھل تے اج دا جڑا پروگرام ہے وعدے مطابق میں اپنا سرائیکی لوک قصہ تساں دوستاں دی خدمت کرنا ہے پیش لوک قصہ بہوں دلچسپ ہے میں چاہندا ہی پیاں کہ چار دوست کٹھے تھی آون سانجھ کر آون تا میں قصے دا منڈ رکھاں واہ واہ اے دل دریا ہے کاگلاں دی بیڑی ہے کبوتر ملا ہے لوگ پے چڑدن تے ساڈی وی صلاح ہے مارکا اگر ہووے تھوڑی قصہ سنن دی صلاح تے سارے سنگتی ہک دفعہ ایویں پروگرام وچ جڑ ونجو تے سارے سنگتی اپنے اپنے پروگرام اپنے اپنی وال تے کر دیو شیئر سردار سیف خان شراز بھٹا جڑے جڑے دوست بھی پروگرام میں چلنگ گئے ان پروگرام دے کسے دے ودھارے سانگے تو سا سارے دوست اپنی والتی کو کرو چا شیئر تے میں کسے دا بندہ پیاں منڈ لوٹا رڑھ پیا تے قصہ چھڑ پیا ہک ہئی بادشاہ پوری دنیا دا بادشاہ اللہ پاک آپ ہے ہک چھوٹے جڈے ٹوٹے زمین دا بادشاہ ہا ایندی زال اپنے کوٹھے دے وچ پئی ہئی ستی اے ڈیدھیے تاں ہک چڑی اپنا آرنڑ ودی بنڑیندی ہے قصہ ایویں جو بھاوݨ آلا قصہ ہے نا چس آویسی مزہ آویسی چڑی بنڑیندی بیٹھی ہے آلنا تے اون دور دے وچ جیڑا او دور سچ دا دور آ پرندے جیڑیاں گالھیں کریندے ہیں او بندے سمجھدے ہیں بندہ دیاں گالھیں او سمجھدے ہیں حیوان سمجھدے ہیں

چاسا آوے سی زیادہ زیادہ لوگ پروگرام اچ وڑا سن اچھا چیڑے نے آکھا کہ ٹھیک اے تیڈے مرن دے بعد میں بئی چھیادی نہ کرے ساں مارکا کجھ ڈینہ گزرے اللہ دی تقدیر آئی اللہ دی تقدیر نے پر مارا چیڑی مر گئی اے باپ شہزادی آدھی اے کہ میں ڈٹھی اے کہ چیڑی مر گئی تاں چیڑا کجھ ڈینہاں دے بعد بئی چڑی دے نال اٹیچ تھی گیا۔ اے بال بکھ مرن لگ گئے۔ اے باشزادی آدھی اے میکوں ترس آیا میں اے بچے چائے۔ انہاں کوں میں پال پوس کیتا۔ میں انہاں کوں چوگ چگائی۔ کجھ مر گئے تے کجھ پل گئے۔ ایہا سوچ جو باشزادی کوں لگی نا کہ بھئی میں مر گیوم تاں میڈے پتراں دا کے بنڑسی۔ ایندے ڈو بال ہین ہک دے ناں ہا چھوٹا صاحب بئے دا ناں ہا وڈا صاحب۔ بعد شہزادی چلائے ہاں کوں بھئی میڈے میں اگر۔ مر گیوم تاں میݙے پتراں دا کے بݨسی؟ ایں سدا بادشاہ کوں ایں آکھے بادشاہ سلامت ہتھ ٻن کے ہک کرینیاں درخواست بادشاہ آکھے جھکیاں ڳالھیں نہ کر کھل کے ڳالھ کر اوں آکھے اگر میں مر ونڄاں میݙے تے تقدیر آ ونڄے تاں توں ٻئی شادی نہ کریں بادشاہ آکھا کہ میں شادی نہ کریساں تریمت کوں جو ایہو وہم پیا نا مالکا ایہو وہم گھن گیا ایویں ہا ہا تے واہ واہ کرائے ایویں لائک دا بٹن ایویں میسج تاکہ میکوں سپتہ لگے کہ قصہ تہاکوں چس ڈیندا پئے اگر قصہ تہاکوں بور کریندا پیا ہوسی تاں میں ادھ اچوں قصے کوں ایویں ٹکیساں چا ادھا اچ سنڑیساں ادھا وت کڈھیں سنڑیساں چا۔ اینویں ہائے ہائے، واہ واہ، بسم اللہ اینویں کریندے آسو تاں میکوں سمجھ آسی وے تساں قصہ سنڑدے پئے وے۔ یظلم حسین بخاری، ہک ڈیہاڑ اللہ دی، سارے ڈینہہ اللہ دے تاں ایں مائی سئینڑ کوں موت آ گئی جیہڑی با شہزادی آپنڑے ڈو پتراں دی گھدی پئی اے ٹینشن چھوٹے صیب دی تے وڈے صیب دی۔ اے ݙوہیں ڳئے مر اے باشہزادی ڳئی مر بادشاہ تھی ڳیا رنڈوڑ جیہڑے وزیر مشیر نوکرہن انہاں آکھے بادشاہ لا سلامت مویاں نال کوئی نئیں مر ویندا توں ٻئی شادی چا کر بادشاہ آکھے یار میں باشہزادی نال قول کیتا ہئی کہ میں ٻئی شادی نہ کریساں اوں آکھے کلھے زندگی کیویں گزریسیں میں تیکوں مشورہ ݙیندیاں بس توں بئی شادی کر غفور افروز صاحب تاں بادشاہ ای بادشاہ کوں رشتاں دی کیڑی تھوڑ آئی بادشاہ راضی تھی گیا ایں بئی شادی کر گھدی ایں علیحدہ محل تعمیر کروایا سہیل لعل ملک فیاض بھرا علیحدہ محل بنوایوس تاں ایں آپݨے پتراں کوں آکھا کہ تساں متریئی دے گھر نئیں ونڄݨا، او علیحدہ گھر اچ رہون، نوکرانیاں آون، ٹکر چا کے آݨ کے ݙے ونڄن۔ ایویں آلی کار زندگی گزردی پئی اے، چھوٹے بعد چھوٹے صاحب دی تے وݙے صاحب دی۔ معرکہ ہک ݙینہہ خدا دا، سارے ݙینہہ خدا دے۔ اے کھڑے کھیدے ہن، گیٹی ݙنہ یا گلی ݙنڈا، ایں جو ٹلا مارا نا جیہڑا وڈا صیب ہئی تے جیہڑی او گلی ہئی نا سئیں جام گل محمد صیب آپ کی ساری ویڈیو ڈیدھا سئیں بہوں مہربانی قصہ سن گھنوں سارے بھراواں نال ونڈے حال تے پریتی حال ونڈے ساں قصے دی ایڈی چس ہے جو تھوک مزہ نا آوے قیمت واپس۔ ہک دفعہ سارے دوست اقبال تے شیئر کرو چا تاکہ زیادہ تر زیادہ بال بلوڑے گڑ تے روڑے ایں قصے کوں سن سکن اچھا ایں مارا ڈنڈا گیٹی وائن ڈٹھی گلی وائن ڈٹھی باج شہزادی دے محل اچ ہن وڈا بھرا آکھے چھوٹے بھرا کوں توں ونج کے گیٹی چا وا گلی چا وا او آکھے نہیں بھرا ٹلا تیں مارے تاں گوٹی چاونڑ ای توں ونج اخیر سئیں ہمت کیتی وݙے صاحب نے وݙا صاحب دروازہ کھڑکایا با شہزادی دی نوکرانی پچھا کون اوں ݙسایا کہ میں وݙا صاحب اچھا اوں آکھیا آ کے گلی چا گھن گیٹی چا گھن اے جو وڑے اندر تاں ما ایندی جیڑی متریئی ما آئی اوں کے کیتا ہے گوٹی چا کے او جیڑی گیٹی آئی چا کے بھکایوس اندر پیش ہو تاں اتوں چاوݨ لڳا، وت ء چا کے بھڳائی اڳاں اینویں کوئی ترائے کمرہ تائیں گھن ڳئی آپݨے یعنی مترے پتر کوں۔ تریمت دی نیت بد تھی ڳئی، اللہ دی ذات تریمتیاں دے مکر فریب توں بچاوے، ایں اوکوں آکھا کہ بھئی پروفیسر عامر عباس کہ بی میں تیڈے نال شادی کرینی آں اوں آکھیا حیا کوات مار توں شریعت اچ ای میڈی ماء ہیں ایں جہان ای میڈی ماء ہیں اگلے جہان ای میڈی ماء ہیں اے غلط ارادہ نہ رکھ خیر نوجوان آئی او تڑوا کے پٹوا کے بھج گیا مرکا تریمے تے سڈا نوکرانی کوں اوں آکھے ایویں ایویں بادشاہ دے اگوں گھن ونج فریاد اوکوں آکھ جلدی توں پہلے آ گھر تیڈے پوتر بڑائے میڈی گھر اوں میڈے تے جبرن زیادتی کرن دی کوشت کیتی اے تاں لہذا یا تیڈا اے پوتری تراسی یا میں تراساں لیکن ہکا گالھ یاد رکھیں کیوں کہ گوٹی چاون آیا ہا وڈا صاحب او میکوں اے بھاندا اللہ تمتیں دے مکر توں بچاوے مارکا اوں آکھیں ناں گھنڑا اے چھوٹے صاحب دا جو بادشاہ چھوٹے صاحب کوں کٹے سی وڈا صاحب آپے سمجھ ویسی مارکا ہک ڈینہہ خدا دا سبے ڈینہہ خدا دے بادشاہ آگیا بادشاہ کوں تریمت مچھرا ڈتا جیویں اج کل دے شوہر ایویں تریمتیں دی گالھیں اچ آکے اینویں شکی پھوکیچ گیا۔ اوں نوکرانی کوں سݙا۔ اوں آکھے ونڄ میݙے چھوٹے پتر دی جتی امودھی کیتی آویں۔ اوکوں آپے پتہ لڳ ویسی جو پیو میݙا میکوں ایں نگری توں کڈھݨا چاہندا اے۔ مارکا قصہ چس ݙیندا پئے تے قصے کوں شیئر کر ݙو۔ ہک گزارش اے جتنے تساں لائک کریندے او، شیئر کریندے او ایندے نال ساݙی صرف حوصلہ افزائی تھیندی اے۔ اچھا مارکا نین ملک بھرا غفور شاجی قصہ گتی بیٹھا وڈا صاحب تے چھوٹا صاحب جیڑے ویلے ہی آ کے نوکرانی روٹی رکھی اے نکے پوتر دی جتی کیتی گئی پٹھی این ڈٹھا این وڈے بھرا کو ہی صدا ایاں کے ویرون میرا تا پیغام آ گے ملک بدر تھی وندہ جو ابے سائیں انہاں دا فرمان آ گئے جتی میڈی اموں دی کر سٹی نے اوں ویلے دا اے رواج آئی جڈن وی کوئی پیو اپنے پتر کو گھرو کڈنا چاوے ہا اوں دی جتی اموں دی کر رکھ دیاں پتر اپنے گھر چھوڑ ویندا مارکا جلے چھوٹا برا ٹرن لگا نا وڈا برا اگو والا آیا اوں آکھے اما گھت گئی آئی پارت اوں آکھے جیوا ہے مرا ہے کٹھے جݙے توں میں انھائیں اوں نوکراݨی کوں سݙا اوں آکھیا جتی پٹھی ابے دے حکم نال کیتی ہئی یا آپݨی مرضی نال کیتی ہئی؟ اوں آکھئے میݙی کیا جرات ہے؟ بادشاہ سلامت دا حکم ہے اویس خان، خالد بلوچ بھرا، اشرف میراݨی وی رݨ جیڑھے ویلے ݙوہیں بھرا ٹر پئے سارا ݙینھ سفر کریندے رہ ڳئے رات آ گیونیں ہک جنگل اچ ہک درخت دے تلے آ کے مرشد عمر بلال شاہ گھدی نے پناہ۔ ڈونہیں بھرا لیٹن۔ ہک بھرا آکھے ویرون پہلے توں سم میں پہرا ڈینا ہاں تے ولا توں سمیں تے میں پہرا ڈیساں۔ وڈا چھوٹے کوں آدھے توں سم۔ چھوٹا وڈے کوں آدھے توں سم۔ اخیر سئیں چھوٹا صاحب سنم گیا وڈا صاحب ڈیندا کھڑے پارا ہاشم حسین جوتا تاں اتوں کوئی پکھی بلیندے او پچھدے کون ستا تے کون جاگدا تاں او آکھے چھوٹا صاحب ستا تے وڈا صاحب جاگدا مارکا ادھ رات تک اے پکھی ایویں پچھدے رہے اے تلوں اینویں ڈسیندا رہیا۔ ادھ رات توں بعد ایں اپنے نکے بھرا کوں اٹھایا۔ ایں آکھیا ہنڑ توں ڈے پارا تے میں پیاں سمدا۔ ہکو خیال رکھیں کوئی تیڈے کول پچھے وی کون ستا تے کون جاگدا تاں توں اوکوں آکھیں کہ چھوٹا صاحب ستا تے وڈا صاحب جاگدا۔ مارکا اے گیا سم چھوٹا صاحب بیٹھا ہئی جگ دا پکھیں بولا اوں آکھیا کون جگ دا ایں آکھیا جی وڈا صاحب ستا چھوٹا صاحب جگ دا تاں ہک پکھی آکھا کہ جیڑھا میڈا ماس کھاوے او او تک جیندا ہے زندگی دے سکھ ݙیندا ہے جان دا دیرا ہک ساکو کمنٹس کیتی پہ برا یوٹیوب دوتے اساں برا دے ممنون و مشکور ہیں میں قصہ سنوا گنا میں برا کوں سارے سنگتیاں کو ریکویسٹ کرے ساں کہ جان دے دیرے کوں ضرور ڈٹھا کرو اچھا بیا پکھی بولا اواں کرے جیڑا میدا ماس کھاوے او تکلیفاں تے مصیبتاں اچ مبتلا راہسی۔ نکے صاحب نے تیر چھکا ڈوہاں پکھواں کوں چا مارا بھا بال کے ڈوہاں کوں چا بھنس بھن کے چا رکھس ڈینہیں ڈینہ تھیا سوچس ایہو کہ ڈوہیں وڈے بھرا کوں کھویساں وخت لگسس مصیبت یاسس تاں میں اوندا رعایا بن کے راہساں تے رل کے بھگتیسوں معرکہ قصہ چس ہلا ایکوں صرف ہک دفعہ اپنی وال تے شیئر کر ڈو ایجھے قصے گھتن آلے ایں دنیا تے ہن کوئی نی ایم بی راشد صاحب مرحوم اے قصے انیس سو ستر دے وچ ریڈیو پاکستان ملتان تے ملک انصار اشرف سنویندے ہوندے ہن سئیں تاں ویرون جیڑے ویلے دین تھیا نا اے اٹھے انہاں اللہ توبہ کیتی نماز پڑھی اوندے کنیں بعد انہاں جناب اعلی ایں نکے بھرا نے ڈونہیں پکھوں بھل کے وڈے بھرا دی خدمت اچ پیش کیتے بھئی رات میں چار پکھوں مارن ڈو میں بھن کے کھا گیاں ڈو میں تیڈے کیتے بچائن تے ڈو ہن توں کھا اوں آکھے ناں ویرول تیں پکھی مارن چار یا پکھی مارن اٹھ میڈا ہاں ٹڈا تاں تیسی ہک توں کھا ہک میں کھاساں قسمت دا ونڈارا ہوندا ہے مرکا جیڑھا ہئی نہ بکھیں بخت آلا او کھادا ہے وڈے بھرا جیڑھا ہئی نہ بے بختائی آلا بکھیں جیڑھا بکھیں نے آکھا کہ جیڑھا میکوں کھاسی نہ او تکلیفاں تے مصیبتاں چ راسی تاں اوں آکھیا جی ٹھیک ہے بھرا مرکا قسمت دے وچ بخت آلا پکھی وڈے بھرا کول آگیا۔ تے بے بختا پکھیں مصیبت بھرا پکھیں چھوٹے صیب دی قسمت اچ آگیا ٹر پئے برا ڈوہیں اگو جنگل بیا بان سنج مارکا نکے برا آکھے میکوں لگیے ترے ویرون میکوں پانی پلا میڈی چھیکڑ آگی وی مارکا ملک جہانگیر عباس مگسی برا سرائیکی لوک قصہ گتی بیٹھاں چھوٹا صیب تے وڈا صیب قصہ کرو انجائے ایندے کنے بعد میں سارے دوستاں دے کمنٹس وی پڑھساں ساراں دیاں فرمائشاں وی پوریاں کریساں اچھا وڈا برا آد اچھا توں اتھائیں سم میں وینداں تیڈے واسطے گھیناں نہ پانی وڈا برا ویندے ہک علاقے دے وچ بندے تھائے کھڑے ہوندن کٹھے اوں آکھیا خیر دی عوام کٹھی اے چوہدری اعجاز جٹ صاحب انہاں آکھیا سی بادشاہ گے ٹر اتھوں دی ہک روٹین اے ہک رسم اے کہ جیہڑا بادشاہ مر ویندے محل کوں لیندے آں تالا جئیں دی جھولی اچ چندرا پووے ڈھہے اوہو ساڈا ہوندے بادشاہ لوگ اپݨی قسمت ازمائی پئے کریندن۔ مالکا لوگ جھولیاں اݙیندے رہ ڳئے۔ کتھاں ڈٹھا چندرا جیڑھے ویلے ناں جام دا دیرا بھرا میݙا جیڑھے ویلے وݙے صاحب نے ایویں جھولی اݙی اے ناں جندرا ترٹئے تے ڈھئے پئے اوندی جھولی اچ وڄ ڳئے نغارے وڄ ڳئیاں جناب جھمراں تاڑیاں کہ بادشاہ بݨ ڳئے۔ سئیں وݙا صیب لڳ ڳے بادشاہ نکا وراء کو ڳے وسر او پیا درخت دے تلے ستا اتو لتھے مشکیں نانگ او اوندا پیتی ڳے ساہ معرکہ پچھوں ہک جوڳی تے ہک جوڳݨ پئے آندے ہن جوڳی آکھے جوڳݨ کوں اوں آکھے اے جیڑھا سامݨے بندہ نی پیا ایندا ساہ پی گے مشکی نانگ ایندا کوئی ولی وارث ہویا تے بچ ونجیا۔ جوگݨ دے دل دے وچ اللہ پاک نے رحم پا ݙتے جام دا دیرا جہانگیر مگسی ورا تاں اوں آکھے کہ وت میں ایندی سئیݨا ایکوں پہلے جیویسوں پچھے اگاں ویسوں جوگی آکھے وݙی محنت دا کم اے اے مصیبت اچ مبتلا اے ایندا ساہ قبض کر گئے مشکی نانگ اوں آکھیا جے تک جیویسے نئیں اگاں ویندی کوناں پئی مارکا ایں آکھیا وت گوہے کٹھے کر ایں گوہاں دا ڈھگ لایا جوگی نے بین وجائی مشکی نانگ بہر آوے ایویں پھوکا ڈیوے تاں سارے گوہے بجھے گئے ولا ڈھگ لگا گوہاں دا وت جوگی نے بین وجائی معرکہ ولا مشکی نیاں بہر آیا اوں ویلے لوگ جیڑھے بندے ہین انہاں جانوراں نال الویندے ہین اوں آکھے کیا چاہندیں جوگی اوں آکھے ایں جوان کوں جیندا کر آصف اوان بھرا میاں علی توں اوں آکھے ایکوں کر جیندا اوں آکھے ہک شرط تے جیندا کرینداں ولا توں میکوں مار نہ گھتیں جوگی آکھے جوگی کڈاہیں نانگاں کوں نئیں مریندے امار ولاگ بھرا میڈا جیڑھے دوست یوٹیوب تے ڈیندے پئن میں انہاں دے ممنون و مشکور ہاں اچھا مارکا نانگ ولایا نانگ ایندے منہ اچ منہ پاتا ایندا روح بھونکا اے ولا جی آیا۔ اے جڈے گئے اے نال ٹر پیا اگو او باد شاہ کوں وی عقل آ گیا کہ میڈا بھرا تاں رہ گئے پچھاں ایں بھیجے فوجی ایاں کہ میڈی شکل نال ملدی جلدی شکل اس ایویں ایویں ہک بندے اوکوں گھولو جیہڑا میڈی بارگاہ اچ پیش کریسی اوکوں میں انعام و اکرام ڈیساں باد شاہ دے لالچی ٹر پئے جیڑھے وچ وزیر و مشیر ہین نا۔ انہاں آکھئے اگے تاں اے ہیک مصیبت ساڈی گچج پئی اے باد شاہ ہن اگر ایندا بھرا آندے نا تاں وزارت تے بئے جیڑھے عہدن نا او وی اوہو گھن ویسی ساڈے پلے تاں پئی کش نا ملک اعجاز ترگڑ بھرا قصہ ڈیندا پئے چس تاں سارے دوست اپنی والت شیئر کر ڈو۔ اے ہک سرائیکی ثقافت دی امانت اے جیڑھی میں تساں دوستاں دے حوالے پیا کرینداں۔ اچھا اے سئیں رلدا پھردا پیندا آ وڑئے غلام اکبر بھرا آپنڑے بھرا دی نگری دے وچ جیڑھا کہ بادشاہ ہئی۔ ایندے وزیراں نے جو ڈٹھئے انہاں ایکوں چا نپئے۔ نپ کے ہک گودام ہئی پراݨے گلے دا اوندے وچ ایکوں قید کر ݙتا ہے بھئی باد شاہ تک ایہ پہنچ ڳیا تاں ایہ بݨ ویسی وزیر ناصر حسین بھرا تاں ساݙی چس ونڄیچ ویسی مارکا ایݙوں ہک سوداگر دا یعنی جہاز آ لڳئے کنیں تے اوندا جہاز تھی ڳئے خراب وڈی کوشت کیتی نے بئے کہیں تراویں جہاز چل پووے تاں اوں راملی کوں سدے بی رمل مار کہیں تراویں میڈا جہاز چل پووے اوں آکھے ہکے تراویں تیڈا جہاز چلدے ہک بندہ کو اوندا خون سٹ دریا ایندے جہاز دے اتے وت تیڈا جہاز چل پوسی عامر ویلاگ بھرا میڈا تاں انصر خان ناصر حسین صیب، گلشیر صیب جیہڑے ویلے نا ایں وزیراں کوں آکھئے کہ میکوں پیساں نال بندہ چاہیدے ایویں میں بندہ کوساں تے میڈا دریا جھاز چل پوسی انہاں دے ذہن اچ فوری آئیے بی چلو بندہ ای کسدئے بادشاہ توں جان چھٹدی اے تے ایہ اسیں رات دے اندھارے دے وچ اکھیں بن کے بادشاہ دے بھرا نکے صیب کوں چاہ کے گھینئن آ کے دریا اے جہاز تے چڑھائینے اکھیں توں پٹی کھولینے تاں اے چھریاں کھلیندے پئن مارکا تاں ایں نکے صیب پچھے ڈیکھو اللہ دی ذات کہیں کوں مصیبت اچ مبتلا نہ کرے تاں اوں آکھے یار کیوں پئے کھلیندے او چھرے انہاں آکھے تیکوں کوسوں تیڈا خون پیسوں ایں در ایں جہاز دے اتے جہاز ساڈا چل پوسی اوں آکھیا یار تساں میکوں کوڑیں یا جہاز چلاوݨا چاہندے ہو؟ انہاں آکھیا سی اساں جہاز چلاوݨا چاہندے ہیں۔ اچھا اوں آکھیا وت ایویں کرو چھری میکوں ݙیو ایں اپݨی سڄی چنجیکل کوں ایویں تھوڑا جیہا چیرا ݙتا۔ ایں اپݨے خون دے قطرے جیہڑے ہن سٹے جہاز دے اتے جہاز چل پیا۔ ایں آکھیا ٹھیک ہے سئیں اللہ تیݙا بھلا کرے اساں ویندے پئے ہیں۔ جیلھے وزیراں نے ݙٹھا نہ۔ بھئی ایویں ایویں نکا صاحب تاں چھٹدا ہے ایہ تاں ہنڑے بادشاہ کول ویسی تے یکیاں لیسی شکایتاں انہاں ونج کے آکھئے سوداگر کوں اونہاں کے اگھاں جو وت تیرا جھاز خراب تھی ونجے وت بیا بندہ مول گھنسے ہو وے ناں تاں ایہے بندے کوں نال گھدی ونج سوداگر کوں گالھ سمجھ آ گئی۔ ایں سئیں نکے صاحب کوں جہاز اچ ٻلہائے اے ہݨ سئیں سفر پئے کریندن ݙکھائے کہ مصیبت کیویں انسان کوں ولٹیندی اے اے ویندے پئن رات دا ٹائم اے دور توں ہک بھا دا شعلہ نکلدئے وزیر آہدئے کہ بھئی اے سامݨے کوئی بندہ پاݨی لائی ودئے تے او بتی ٻالی ودئے ٻیا جیڑھا سوداگر دا دوست ہئی او آہدئے نئیں اتھاں نہ کجھ شغل تماشے آلا بیٹھے جیڑھا کہ اے روشنائی کیتی بیٹھے لوگ ایڈو ایڈو کٹھے تھئے پن اے کھل پیئے اے نکا صاحب کھل پیئے اوں آکھیا توں کیوں کھلدا ایں اوں آکھیا او ہک بادشہزادی دی پئی اے جتی جتی دے اتے لگا ہوئے لال اے لال دی چمک اے نہ اے بتی اے نہ اے کوئی مداری لگی پئی اے انہاں آکھیا توں کیویں آہدا ہیں؟ توں ساکوں کیویں کوڑا کریندا ہیں؟ اوں آکھیا تھوارے جو کوئی تیر انداز ہے؟ انہاں آکھیا کوئے نہ۔ اوں آکھیا اچھا وت تیر کماݨ ہے؟ انہاں آکھیا ہے۔ اوں آکھیا گھن آؤ۔ ایں اتھاؤں چھکائے تیر مارئے سدھا جتی دے وچ ونج کے لگئے۔ معرکہ ولائے انہاں نے انہی جہاز ونجن تاں واقعی جتی دے وچ کماݨ ٹنگی کھڑی ہے۔ جام دا ڈیرہ عباس سواگ سرائیکی لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ آپ کو ہمارا ثقافتی ورثہ ہیں سائیں مہربانی انصر خان خالد بلوچ قصہ ڈیندا پے چس تا ایندے ودھارے سانگے ایکو اپنی وال تے کر دیو شیئر جتی جلے نہ چاہی نا اے ولے خوش تھا ہے کہ بادشاہ کو وائن دے سو یہ جتی تے اے لال کو کرے سو کو توفج گفٹ انہاں ونج کے جتی بادشاہ دی خوشامد سانگے ونج کے بادشاہ کوں ڈتی۔ بادشاہ جتی گھر بھجوا ڈتی۔ ہکو پولا ہئی۔ جیلھے بادشزادی نے پولا ڈٹھا نا رجب خان یوٹیوب دے اتے ساکوں ڈیندا پئے تے جیلھے ویلھے جتی دا پولا ڈٹھا نا بادشزادی اونہاں کہندا ڈوجھا پولا میکوں چاہیدا ہے۔ اگر بادشاہ سلامت ڈوجھا پولا ہووے تاں حویلی اچ اوائے نئیں تاں ایڈے آون دی تکلیف نہ کرائے ڈیڈھی دے باہروں کھڑائے رجب برا جیڑھے ویلے نہ ایں آکے جتی گھن کون ہے اوں آکے جی فلانا سوداگر اوں کو پیش کرو بادشاہ نے آکھے کہ تیرے بال میں گھانی واسطے ریساں اگر اے جتی دا دوجا پولا نہ ملا تاں اوں آکے بادشاہ سلامت ایویں ایویں ساڈا ایک نوکر آئی ایویں ایویں اوں تیر مارائے ایویں ایویں جتی دا پولا لبائے ساکو کیا پتا اوں آکھیا جیڑھا تیر نال جتی گھول سگدا ہے او ایندا ڈوجھا بیزار ہی گھول سگدا ہے۔ اے آئن سدھے چھوٹے صاحب کول جیڑھا تری جہاز اچ بیٹھا ہئی کہت تھیا آذر خان بھرا ایناں ونج کے اوکوں آکھئے کہ بھئی جتی ڈوجھی گھول۔ اوں آکھیا جی اتنے گز رسہ گھولو اینویں آلی کار ہک پینگھا گھولو فلانے یعنی پہاڑی دے نال جہاز کوں گھن ونجو۔ اوندے وچ ہک غار ہے، میں بھاساں پینگھے دے وچ، تساں غار اچ میکوں لہاری وئے، جیہڑے ویلے میں رسہ ہلاواں ناں پہلی دفعہ رجب خان بھرا اوں ویلے تساں نچھک آئے، جیہڑے میں ڈوجھی دفعہ ہلاواں تساں نچھک آئے، جیہڑے تریجھی دفعہ میں چھک کے رسے کوں ہلاواں ناں تساں جلدی جلدی چھکیندے آئے، معرکہ اے ویندے۔ غار اچ لاندے نکا بادشاہ نکا صاحب جیکوں مصیبتاں ویڑھی ودین ہک مصیبت دے بعد بئی مصیبت رجب خان برا جیڑھے ویلے نا میں قصہ مکا کے سارے دوستاں دے کمنٹس پڑھساں کوئی دوست پریشان نہ تھیوے میں ساریاں دے کمنٹس پڑھساں سارے برا میرے واسطے محترم ہن چاہے او یوٹیوب تے ڈیدے پین چاہے او فیس بک تے ڈیدے پین قصہ میں مکائی بیٹھاں بس ایویں نیڑے لائی بیٹھاں میں بہوں شارٹ کیتی بیٹھاں قصہ قصہ بہوں لمبا ہے اے سئی اوں غار وچ لے گیا اگوں ونجے تاں ہک بات شہزادی اے چند تو سوہنی اے کائنات تو وکھرا حسن سی جیڑھے ویلے آدم ذات کوں ڈٹھس پہلے روون پے گئی اے وت کھلن پے گئی اے اوں آکھے رنی کیوں اے تے کھلی کیوں اے اوں آکھے چھوٹی جیڑی آمی تے میکوں دیہ چا آیا ہئی تے میں ہاں ہک دیہہ دے قبضے دے وچ جیڑھے ویلے دے آسی تیکوں مار گھتیسی رنی صرف ایں گالوں آں کھلی ایں گالوں آں جو میں پنجوی سالاں دی تھئی بیٹھی آں میں دی منت ہئی کہ اللہ پاک کدائیں میکوں آدم ذات لکھاوے اج میں ڈے گیدے سید نعیم عباس شکیل احمد رازق طنہا صاحب اج میں ڈیکھ گیدے آدم ذات کوں کھلی ایں گالوں آں۔ اوں آکھے میں تیکوں گھن آنا ہاں اوں آکھے ہنے دے آوے سی تیکوں مار کے دے سی اوں آکھے تو بہ مالکا اے او کو چڑھایا اس پینگے تے این رسی ہلائی انہ رسی چھکی اڈو دے آ گیا دیاں دے نال این دی لڑائی پہ گئی اے رسا اتا چھک گئے دلانی بہر نکل آئی باشزادی جتی بہر نکل آئی چھوٹا صاحب رہ گیا غار دے اندر۔ دے کوئیں مار گھتا ہن اے بہر نکلے تاں کیویں نکلے۔ اے غار اچ تھی گیا قید۔ پرائے پتراں دا کون واقف بنڑدے۔ انہاں کوں جتی نال مقصد آئی۔ انہاں با شہزادی کوں چا کیتا قید۔ سوداگر آکھے میں ایندے نال کریساں شادی۔

غار اچ پیاں مصیبت اچ مبتلا ہاں میکوں مصیبت توں نجات ڈے عندلیب لغاری صاحب حاجی یعقوب سکھاݨی صاحب جیڑھے ویلے نہ ملک اجازت رگڑ جیڑھے ویلے نہ اے چار پریاں آ ویندین جیڑھے اللہ پاک سبب کریندا پیا ہوندے کہیں کوں مصیبت اچوں کڈھݨ دا پریاں ہݨ حال پیاں ونڈیندین اوں آکھے جیڑھا میݙا کھمب ہے نا اگر کہیں دے والاں چیویں ٹنگو چا نا او سو سال دا بزرگ لگدا ہے بئی پری آکھے اگر میݙا کھمب کہیں بندے دی اکھ اچ پھیرو چا نا بھانویں او اکھیں توں اندھا کیوں نہ ہووے نا او سو فیصد ڈیکھݨ لگ ویندے محمد فیصل اتاری بھرا تاں تریجھا پر ای آکھیا ہے کہ بے میدا جیڑھا پر ہے نا اگر کوئی بندہ آپنڑے متھے نال مس چا کرے تاں جیندا جوان تھی ویندا ہے بھانویں سو سال دا بڈھا کیوں نہ ہووے مارکا جیڑھے ویلے ایہہ تریہہ گالھیں سنڑیاں ایں ہک پری دے پیر اچوں نپا او اڈی او ایکوں غار دے باہروں گھن آئی ایں تریہہ کھمب چا گھدے ایں آپݨے والاں دے وچوں او کھمب لایا نا جیندے نال بندہ ٻڈھا تھی ویندا ہا تاں جام دا دیرہ برا مزہ آندا پئے قصے دا تاں قصے کوں شیئر کرو جا آپݨے اپݨی وال تے شیئر کرو تاکہ زیادہ زیادہ لوک ٻال ٻلوڑے گڑدے روڑے ایں قصے کوں انجوائے کرن سرائیکی لوک قصہ ہے جیڑھے کہ گھتݨ آلے لوک ٹر ڳئن اے میں سرائیکی ثقافت کوں زندہ کرݨ سانگے اے سرائیکی دے قصے گھتینداں۔ مرغا اے بہر آیا ایں اپنی عمر سو سال کیتی ایں او کھنگ لایا اے پہنچ گیا اوے بادشاہ دی نگری دے وچ جیڑی نے بھرا دی نگری آئی اتھاں ون کے گتیں دا کسے جی میں گھتی بیٹھا میں کساں تھی گیا مشہور ہک ڈاڑے بادشاہ حکم کیتا اواں کے میری خدمت اچ اوں کسے گو دی کو پیش کیتا ونجے او آپݨے بھرا دی کچار اچ ٻہہ ڳئے اوں آکھے سݨا قصہ اوں قصہ شروع کیتا اوں آکھے ݙو ہن بھرا او پئن وتروں نکھڑ متریئی ماء نے انہاں نال اے سلوک کیتا ٹردے وگدے ویندے راہ اچ انہاں پکھی مارے پکھی مریچݨ توں بعد ہک بھرا ہک پکھی کھادا ٻئے بھرا ٻیا پکھی کھادا اگاں ویکوں قصہ بھل ڳئے وݙے بھرا آکھے کوئنہ اوں ہزار روپیہ کٹئے اواں کے ہزار گھن تے قصہ تھوڑا جیہا اگھاں سݨا۔ پتہ اون وݙا بھرا کونی سنجاتی ٻیٹھا نکا بھرا سنجاتی ٻیٹھا ہے۔ وت او تھوڑا جیہا قصہ اڳوں تے ٹریندا ہے کہ نکے بھرا کوں تریہہ لڳ ڳئی او سم پیا وݙا بھرا پاݨی ڳولݨ ڳیا۔

تاں آ وڑا شہر اچ اڳوں بادشاہ دے چمچے کڑچھیاں اوکوں چا لوکایا اوکوں ہک قید خانے اچ قید کر ݙتو نے ایتوں اڳاں میکوں ڳالھ وسر ڳئی اے اوں آکھیا اے ہزار روپیہ گھن ڳالھ پوری سݨا ہݨ سوداگر پریشان ہݨ وزیر مشیر پریشان اچھا انہاں آکھیا اے کوئی ڳالھ سݨیندا پئے آپ تاں نئیں مارکا اے گالھ ایویں سݨیندا اے شیخ وقاص سردار سیف خان بادشاہ ہزار روپیہ ݙیندا اے آہدے گالھ پوری سݨوا مارکا پوری سسٹم چلدا رہ ڳیا حتی کہ اوں اڳلی گالھ سݨائی کہ ہک سوداگر آئی ایویں میں میکوں گھن ڳیا ہک اوکوں گھن ڳیا اوں اڳلے پاسوں جام دا ݙیرہ آہدے سئیں فیس بک پیج پے آنا اے سئیں بسم اللہ فیس بک پیج دے اتے وی اے پروگرام لائیو چلدا ہے تے یوٹیوب تے وی لائیو چلدا ہے گال مکائی بیٹھا ہاں قصہ دا نچوڑ کڈی بیٹھا قصہ مختصر برا جیڑے ویلے سارے وزیر مشیر سوداگر کٹھے تھی گئے او تریمت وی آ گئی جیڑی کوخار اچوں نجات ڈیوائی آئی چھوٹے صاحب نے تاں اوں فورا پر جایا تے پر تس اپنے سر اچ تاں جیندا جوان تھی ڳیا۔ جیڑھا او جوڳی آئی نا، اوں آکھئے کہ میݙیاں اکھیں ہووے نا نا، ڳالھ توں میکوں ایویں لڳدئے جہانگیر خان بھئیا جان دی گریٹ بھرا میݙا جیڑھے ویلے اوں دیاں اکھیں آکھئے میݙیاں اکھیں ہووے نا تاں ݙیکھاں ہا میں سنڄاݨ ݙیواں ہا کہ اوہو بندہ اے جیکوں میں بچایا ہا اوں اوندی اکھ دتے اوں پری آلا کھم پھرا تاں اوندیاں اکھیں چوں ݙسݨ پئے ڳیا۔ مرکا برا برا کوں سنجاݨ گھدا او برا ݙوہیں اتھائیں وس پئے جیڑھی شہزادی کوں آزاد کیتا ہئی اوندے نال اوندی تھی گئی شادی او برا اتھاں وسدے پین میں اتھاں انہاں نال گھتی بیٹھا قصہ مرکا یوٹیوب دوتے جیڑھے دوست سارے نال این جام دا ڈیرا آپ نے رابطہ کرنا ہے جام دا ڈیرا برا میڈا جیو پئے وسو پئے شالا ایں بھرا دے چینل کوں ضرور ڈکھائے اے فیس پیج پے آنا اے آپ نے جہانگیر خان آدھا اسلام علیکم بھائیا جی اے کیا حال اے ماشاءاللہ میں ٹھیک ہاں طاہر خان قصہ جا مزہ آئے تا سارے دوست ہک دفعہ آکھو چا واہ واہ تے واہ واہ واہ واہ تے واہ واہ جیڑے لوگ یوٹیوب دے تے سارے نال ہیں اپنا تعارف کرویسن تاکہ میں تھوڑا نام دے نال نال تہاݙا ناں وی چاواں، تہاݙے پیج دا ناں وی چاواں تاکہ سارے وسیب دے لوگ ہک ٻئے کوں سپورٹ کیتا کرو یار ہک ٻئے کوں ضرور سپورٹ کیتا کرو حیاتی او حشر کیتے حیاتی او حشر کیتے حشر دی گالھ بھل گئی اے ذوالقرنین سکندر حسین ظفر آدا پے ماشاءاللہ کسے چس ڈتی اج قصہ واقعی چسولا ہئی تہہ ندیم آہدا بے واہ واہ جام دا ڈیرہ دے عباس سواگ صاحب رابطہ ضرور کرنا ہے سائیں تساں میڈی کہیں ویڈیو دے وچ کومنٹس کریسو تاں میں بھرا کوں اپنا رابطہ نمبر ڈے ڈیساں ان باکس اچ آسو میں جیکوں وی میڈا نمبر چاہیدا ہووے ان باکس کریسی بندہ ناچیز حاضر ہے میں کوئی وڈا بندہ کوئی نہ میں فقیر آدمی ہاں خالد بلوچ جیڑا جتھاں بہ کے دوست ساڈے نال الواونا چاہندے اساں چوی گھنٹے دوستاں واسطے حاضر بازر ہیں اجاز جاٹا دا پہ بارش ہے بھائی جان آپ کے پاس جیا سیں کڑیاں لتھیاں کھڑیاں خیر دیاں تیرے نال تے بارش عاشق ہے ساڈے وطن تے آ مطلب می تھی وے تیری چپ تو کال کرے ویڑے لب چول الا مطلب می تھی وے ہاں ہٹھن ہاں حسن تانگ دی ترے کولوں لب جھول الا متاں مینہ تھیوے اساں راکب منگ منگ تھک پئے ہیں منگ ڈیکھ دعا متاں مینہ تھیوے اج کہیں دی دعا قبول تھئی کھڑی ہے سئیں سنگر اقبال بندیال صاحب ساڈے پروگرام وچ لنگ گئن وعلیکم سلام برا جی ملک اجاز ترگڑھ آدا پئے واہ واہ تے واہ واہ جام دا دیرہ آدا پئے سئیں جام گل محمد بسم اللہ برا میڈا چھیوو پئے وسو پئے شالا شکیل احمد آدھا پئے ہو آر یو آئی ایم فائن میں بالکل ٹھیک ہاں اللہ بھاویں تساں جگ تے جیوو بوہڑ جیڈے تھیوو تے شالا کجھ نہ تھیوے تے شالا تتی واہ نہ لگے تاں کیا سننا پسند کریسو میں شارٹ ٹائم دے وچ کیونکہ پروگرام میں مکائی بیٹھا چھتری منٹ میں پروگرام کیتی بیٹھا جیڑھی جیڑھی فرمائش ہے جلدی جلدی ڈسو تاکہ میں جلدی جلدی تہاکوں سنواواں ایں پروگرام دے ودھارے سانگے ہر بندہ اپنی وال تے کو شیئر کر لیوے تاکہ زیادہ زیادہ لوگ ایں قصے کوں انہاں لوک کہانیاں کوں سن سگن حیاتی او حشر کیتن حشر دی گال بھول گئی ہے خداوندا ساڈے کولوں بیا برداشت نہیں تھیندا کلتھوں کر کٹھے ٹکڑے بیٹھی ہک ماء پٹیندی ہئی۔ میکوں آدھن ایہو چا ونج مکمل لاش نئیں تھیندی۔ ملک نزاکت علی واگڑہ صاحب بسم اللہ جیوو پئے سردار سیف خان کوئی غزل بھیجی پئے سئیں سانجھ کیتی سی تاں میں کوشش کریندا ہاں جگر تے میں سئیں کوشش کریندا پیاں واگڑہ صاحب کہ میں تہاڈی غزل پڑھاں۔ جگر تے کئیں ہجر دئے وار کیتن میکوں لگدئے میڈی سرکار کیتن میں ہتھ بدھ منگی معافی چا ڈیو جیڑھے میں جرم تابے دار کیتن جیویں گزری گزارا کر گھدا ہم نہ کئی جھیڑے نشر تکرار کیتن تاں اگو آدھے سئیں ستم گر دے ستم تے چپ ریا ہاں توڑے دریا لہو دے پار کیتن حیاتی وی مکا بیٹھاں میں ارشد میکوں لگدے بسر ڈینہہ چار کیتن واہ واہ تے واہ واہ سوہنی سانجھ رلائیے سئیں ایں میرے بھرا نے ایں سنگر اقبال بندیالہ دا اسلام بھائی جان کیسے ہو سناؤ حال طبیعت صحت ٹھیک ہے سئیں میں بلکل ٹھیک ہاں سنگر اقبال بندیال صاحب ہیں تساں اگر محمد حسین بندیال دے سکے ہی وے تاں سارے نال رابطہ کرائے ان باکس اچ سارے کول نمبر گھنائے ساکوں آپنی ویڈیو بھیجائے اساں بھرا دی ویڈیو سنڑسوں او ساڈا محترم بھرا ہئی تساں اوندے کنے ساڈا پچھسو کہ بندہ ناچیز عباس سیوال فتح پور توں ملک اللہ بخش اے بی کھوکھر دے دیرے تے تہاڈے نال ملدا ہئی تاں او تہاکوں دعا سلام ݙیندا پیا ہئی۔ ساݙے ڈھڳ سارے دعا سلام ݙیوے ہئے سئیں۔ اعجاز ڄٹ صاحب آہدا پئے واہ واہ تے واہ واہ جیوو پئے وسو پئے شالا ارداس کیتم نوی ڳالھ سݨی ملا دھا فریاد دا ولدا نئیں میݙی دھاڑ پٹاک تے رو پٹ تے کائیں حال تیݙا ہاں ہلدا نئیں تے تیکوں آپݨے ذکر دا چنتا ہے میݙے پیٹ دا دوزخ پلدا نئیں توڑے ککاں قول دا پکا ہاں ہن ڈھیر خدا میں ولدا نئیں اگو آدھے سئیں تیݙا حق بݨدے میݙی پاس کرݨ جیلے میں نہ کہیں دا بݨ سڳدا میݙا جو حق بݨدے ݙے میکوں میں معاشر تئیں نہ تݨ سڳدا محمد خان سانچ کیتی اے بھرا نے کوئی میں لمبی ساری اے تے میسج وی یکے تلو تے لگے گئن۔ بھرا ناراض نہ تھیسیں تاں انشاء اللہ میں پروگرام توں بعد ایکوں اپنڑی وال تے شیئر کر لیساں۔ تساں اپنڑا ڈینہہ گنائے سردار سیف خان واہ واہ عاشق علی اے مائٹ دیو سئی چوہدری اعجاز جٹ صاحب پھولاں دا تحفہ بھیجئے یوٹیوب دے اتے جیہڑے دوست سک ڈیدن اساں انہاں دے وی ممنون و مشکور ہیں کہ تساں سر نال سانجھ کریندے وے تاں میں ہینا ہاں میڈی گال نہ سن کہیں اپنی گال دی کاوڑ کر اوندے بوٹ کریدی اے پالش کیوں ایندی بالے اقبال دی کاوڑ کر ملک شکیل ملک باقر خالد بلوچ لالا ڈیرہ اسمعیل خان آجاؤ آپ کی خدمت کروں گا سائیں میں ہتھ بدھ کے آساں میں جڈن ڈیرے آساں میں اپنے ڈیرے وال دی ساری سنگت کوں مل کے آساں یونس بھٹی اسلام علیکم وعلیکم السلام جیوو پئے وسو پئے شالا تے شالا کجھ نہ تھیوے شالا تتی واہ نہ لگے تاں میں جیڑھی چیز سنڑیندا بیٹھاں ہاں میں ہینا ہاں میڈی گالھ نہ سنڑ کائیں اپنڑی گالھ دی کاوڑ کر اوندے بوٹ کریندی اے پالش کیوں ایندی بالغ بال دی کاوڑ کر تے جیندے پتر کو غربت مار گھتئے اوں مابد حال دی کاوڑ کر یا کاوڑ کر اوں ہیݨے دی جیکوں گھر اچ آ کے کٹ ویندن ہر رات غریب دی غیرت کوں تیݙے پالتو کتے لٹ ویندن معرکہ چس آندی پئی اے تاں آکھو چا واہ واہ تے واہ واہ ہک دفعہ سارے ایویں لائک آلے بٹن کوں دباؤ تاکہ میکوں پتہ لگے کہ تہاکوں چس آندی پئی اے سلفیورک ایسڈ سائیں لیا چکر لاؤ سائیں بھرا میڈا میں اج وی لئیا ہمی تساں میڈے نال ان باکس تیں رابطہ کرو میڈا نمبر گھن گھنو میں سوار بوت تے چھنڑ چھنڑ ترے ڈیاڑے لئیا نوکری کریندہ سئیں باقی ڈیاں دے وچ میڈا بیا سٹیشن ہوندے اے ترے ڈیاڑے میں لئیے ڈیوٹی کریندہ عاشق علی صاحب کوئی فرمائش کیتی پئے سئیں اے مائٹ دیو سئیں سائیں شوج آبادی صاحب دا شعر سنا ڈیو سردار سیف خان

ڈسکار کیہاں سیف خان سئیں فرمائش پوری تھی گئی میرا مہمان آپ کو پسند کر رہا ہے ملک اجاز ترگڑھ سئیں مہمان دا ناں لکھسو تاکہ اساں اوندا شکریہ ادا کروں سئیں سردار سیف خان آدھا پئے ہائے ہائے عرفان رضا عرفان صاحب آدھا پئے جیویں خان جیویں توں تاں حیاتی او حشر کیتن حشر دی گالھ بھل گئی اے۔ طاہر ندیم صاحب آدا پی سی بومی اربانی محمد سیفی خان آدا پی بسم اللہ عاشق علی آبے تے موجورت بوجھارت ڈیو چا سئیں بشیر غمخوار دا شعر سنڑاؤ سئیں بشیر غمخوار صاحب دا شعر سنڑیندا پیاں سئیں کہ سیک جئیں وقت آئے جیکوں مل پئیے چھتری دی چھاں گئے پیا سیک جئیں وقت آئے۔ جیکوں مل پئی اے چھتری دی چھاں گئے پیا نہ پنہاویں کیہاں کئیں دا شکوہ کراں او پرا گئے پیا آہ پنڑا گئے پیا تے سرد آہ نال عرش معلی توڑیں میڈی منت ای وی تیڈا نہ گئے پیا میں تاں جوگی آں اج یا سبھائیں ٹر ویساں لوگ تیں کنیں پچھسن کتھاں گئے پیا مارکا ایویں گالھیں دی وچ دیر بہوں تھی گئی اے۔ حق نواز صاحب فرمائش کیتی پئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات سئیں عزیز شید صاحب دا کوئی کلام پیش کر ڈیو سئیں شید صاحب انہاں دا میں چار لائناں سنوا کے دوستاں کنیں اجازت گھنساں کہ پروگرام دا ویلا بہوں ہوگو تے لگا گئے تاں تیڈی تانگھ طلب دی تانڑی کوں تیڈی تانگھ طلب دی تانڑی تے تیݙی مونجھ ولا وݨ ݙیکھوں ہا تیݙے ونگیں دے چھݨکار دے وچوں چھݨکار وچوں چلکار تیݙے سݨ ݙیکھوں ہا تے اڳوں شے سے بݨی آدھے ٻیٹھن کہ تیݙے لمس لباں توں لہندے ہوئیں پھر سرمی دے چݨ ݙیکھوں ہا دل کملا ہے دل ڳالا ہے میکوں آدھے جل ہنڑ ڈیکھوں ہا مارکا اگر ناراض نہ تھیوو تاں چھیکڑ تے میڈا پیغام گھنو تے اوندے کنے بعد نین ملک بھائی جان کوئی ڈوہڑا سنڑا دیو پلیز تہاڈے واسطے سئیں نین ملک صاحب دی فرمیش آگے تیکوں رسنڑ دا شوق اے سوچ کے رش تیکوں رسنڑ دا شوق اے سوچ کے رس میکوں منتاں کرنڑ دا ڈاہ بھل گئے جیویں تھل دامان دے رستے دو چھل پٹھݨ دا ونج دریا بھل ڳئے توں سوچ تاں سہی ایں سال دے وچ تیکوں کتواں قول ولا بھل ڳئے اڳوادے غمخار سریر دی مسجد وچ ہتھ نیتم لفظ دعا بھل ڳئے فرمائش پوری تھی گی نین بھئی تھاڈی خالد بلوچ آدھے کیا بات اے عرفان خان عرفان ووٹیں دا حال ݙیسو سائیں سائیں ووٹ سر تے ہن بس ہکا گالھ کریساں کہ جتھاں ضمیر مطمئن تھی وینا سئیں ایں جام دا ڈیرا آدھے سئیں میں کمنٹ کر رہا ہوں جناب بسم اللہ تساں کمنٹس کریندے پے وے میں تھارے کمنٹس پڑھن یوٹیوب دوتے جیڑے دوست یوٹیوب کو یوزر تھن تاں میں انہاں کوں کو التماس کریساں کہ جام دا ڈیرا کو ضرور سبسکرائب کریسو تاں میں انہاں دیاں ویڈیوز دیکھساں بھی سہی تے میں دوستاں کوں ریکمینڈ بھی کرینا خالد بلوچ صیب صدام کھوسو بہت اچھا صدام حسین کھوسا بسم اللہ برا میڈا جتھاں تہاڈا ذہن مطمئن تھیوے اتھاں ای ووٹ پا کے ولیا وے کائیں ساکوں کشے نی ڈیونی اے نون لیگی کشے نی ڈیونی ایں پیپل پارٹی وی کشے نی ڈیونی ایں عمران خان ای ساکوں کشے کانی ڈتی جتھاں تہاڈا ضمیر مطمئن تھیوے نا اتھاں ای ووٹ پاتی وے۔ اے جھیگڑا، اے جھگڑا، اے فساد ایکوں آپنڑی ذات تے وی شامل نہ کرو۔ جیہڑا کسان اے اوں کھیتی باڑی کرنی اے، جیہڑا کاروباری اے اوں کاروبار کرنا اے، جیہڑا جیہڑا جیہڑا کم کریندا اے اوں اوہو کرنا اے، کہیں کوں کوئی نفع کوئی نئیں، ایں ملک دے وچ کوئی شئے بدلنڑ آلی نئیں۔ اے سمجھیسو بھئی فلانڑا آسی تاں فلانڑی شئے بدل ویسی، فلانڑا آسی تاں فلانڑی شئے، اتھاں کوئی شئے نئیں بدلدی بھائی۔ اتھاں انسان کوں خود کوں بدلنا پوسی۔ جتھاں ضمیر مطمئن تھیندے سئیں اے الیکشن دا حال ہے سئیں۔ باقی رہی گال کہ پیار جتنا تھی سگے کرو۔ نفرت توں اجتناب کرو۔ ایسی گفتگو نہ کرو جیندے نال ڈو توں چار تھیون چار توں اٹھ تھیون۔ پیار کرن دی شے ہے نفرت کرن دی شے نہیں چھیکڑی میڈا پیغام گھدی ونجو۔

ݙوہاں ہتھاں نال ہک ہتھ نال نئیں وڳدی اے لڑائی بھڑائی جھڳڑا اے تھیندے تھیندے تھیندے تھیندے ٹائم لڳدے خدا را انہاں توں اجتناب کرو اپݨی زندگی کوں اپݨے جی نے جہنم نہ بݨاؤ پیار کرو پیار کرو پیار کرو او ایک شعر آئی کہ ہر مسئلے دا ہکو حل جھمر مارو جھمر مارو جھمر مارو انہاں گالھیں دے نال اپنڑے میزبان عباس سیوگ کوں ڈیسو۔ بدھ دی شام راتی نو وجے تک وسیم شیخ لیٹ آئے پروگرام اچ اے میڈا ایڈا پیارا بھرا اے اے میں فتح پور جڈنڑ وی ہوواں میں شیخ وسیم کنیں چاہ پیناں اے فون کر کر کے سڈ سڈ کے یقین کرو کے ایویں چیزاں کھول کے نا اے اگوں میں رکھ ڈیندے اے بادام پے ویکھاؤ اے کشمش پئی وے کھاؤ اے گری پئی وے کھاؤ اے گڑ پیا وے ٹانگری پئی وے ایڈو چاہ دا پیالہ گھن کے بیٹھا ہوندا ہے اساں ممنون و مشکور ہیں شیخ وسیم صاحب دے تے اج انہاں دی برتھ ڈے ہئی اساں انہاں کوں انہاں دی لمبی زندگی واسطے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک انہاں کوں او تک جیواوے جے تک انہاں دا دل آکھے۔ ہزاراں سال جیواوے سنگر اقبال مندیال صاحب ادب اسلام کوں بھائی اپنا نمبر دے دیں سائیں ان باکس اچ نمبر ڈے سکداں اتھاں نمبر نہ ڈے سکدا مجبوری ہوندی ہے ایندے وچ فالوور ہن چھیونجا ہزار تاں اگر اے سارے لوگ میکوں کال کرن لگ ونجن تاں میں بھرا معذرت کرینا میں کیندی کیندی کال سنڑساں ممن عکاس کھوکھر صاحب وعلیکم السلام وسیم شعیب سائل واسطے شکریہ کیتی پئے سئیں ہیپی برڈے تھی گیا برا میرا آ اپنے میزبان عباس سواگ کو ڈیو اجازت ٹائم ڈھیگ تھی گئے میں کوئی پنجا منٹ تو بھی اتے پروگرام کیتی بیٹھا اے تھواری محبت ہے کہ تسا ایں ویلے رات دے تک سارے پروگرام کو دے دے پے وے ہکا التماس ہوندے کہ ای کو اپنی وال تے شیئر کر دیتا کرو ایں پروگرام کو اساں سرائیکی ماں بولی دا

عبدالخالق ملک آہدا پیسی ماشاء اللہ بسم اللہ جیڑھے سنگتی دا ناں نہ چاؤ اوہ سنگتی ناراض تھی ویندے محبت ہے کہ کی وجہ سے دنیا وجود میں آئی ہے کامران خان نے یوٹیوب تے میسج کیتے سئیں کہ ایہ محبت ہی ہے جیں دی وجہ توں اے دنیا وجود تے آئی ہے بے شک سئیں بہوں چنگی سانجھ کیتی ہے بھرا نے ڈیکھو ایہو جی سانجھاں کریسو نا پروگرام کوں چار چن لگ ویسن پروگرام سوہنڑا تھی ویندے اپݨے یعنی جیڑھی تہاݙی رائے ہے اوندی ساݙے کول ٻہوں قدر ہے۔ تساں جتنی اپݨی اچھی رائے ہے او ضرور پروگرام دی بہتری واسطے کیتا کرو۔ بالکل سئیں محبت دا وجود ہائی تاں اللہ پاک نے اے کائنات خلق کیتی ہیسی۔ محبت کرو چاہے جس نال مرضی کرو۔ جیڑھا کم کریندے او اوندے نال کرو۔ کسان ہے تاں زمیندارے نال کرے۔ مچ یے تاں اپنے کم نال کرے درزی یے تاں اپنے کم نال کرے جیڑا جیڑا کوئی کم کریں دے او اون کم نال محبت کرے انشاءاللہ تھواری زندگی جنت بن ویسی پاکستان زندہ باد